Madeline McCann, tgħid minn ġo kamra f'lukanda fil-Portugal. Tibda tfittxija intensiva l din it-tifla iżda tibqa' ma tinstabx.
Hawnhekk huwa ir-restorant fejn il-familja McCann

Wara 49 sena flimkien, disa titfal, 22 neputi u 25 tifel u tifla tan neputijiet, koppja Ingliża inaqdu fis-sagrament ta' żwieġ. Kull meta Ted Toll staqsa lill arusa tiegħu biex tiżżewġu dejjem qaltlu le. Immissa sitt xurilu Tatu sorpriża meta qaltlu iva. I qaltlu għajdu u rrispondija about time. Awguri! Isiru l-elezzjonijiet fi Franza. Il-mexxej konservattiv Nicolas Sarkozy jirbaħ l-elezzjoni bi kważi żewġ terzi tal-voti Sarkozy jirbaħ kontra r-rivali soċjalista Ségolène Royal. Wara r-rebħa, il-President Franċiż Nicolas Sarkozy jiġi Malta. Dun Ġorġ, muri fil-kappella tal-Blata l-Bajda. Ħafna nies joħorġu minn djarhom sabiex jaraw il-ġisem ta' Dun Ġorġ għall-ewwel darba. Skont stħarriġ tal-opinjoni pubblika li sar fir-Renju Unit, ħareċ ċar illi l-ammont ta' nisa illi jitilqu lill partner tagħhom permezz ta' SMS huwa d-doppju daqs dak tal-irġiel. Ħareġ ukoll illi waħda minn kull għaxra ma tgħaddix mingħajr text messages u l-istess għall-irġiel. Minuta waħda xi ċipejt message. 3000 siġra jitqaċtu bad vandalu fil-melliħa. Malta kollha tikkundanna dan l-att, filwaqt li 3 for you tkompli taħdem bla qiegħda biex jitħawlu aktar siġar. Helsinki fil-Finlandja, Olivia Lewis tagħti performance mill-aqwa tal-kanzunetta tagħha Vertigo. Imma b'disappunt kbir, Għall-ewwel darba Malta ma tikklassifikax fil-finali tal-Eurovision Song Contest. U għall-ewwel darba fl-istorja tat-television Maltija, Xarabank ixandar programm live minn żewġ pajjiżi f'daqqa, live minn Helsinki u live minn Ħal Qormi minn quddiem id-dar tan-nanna t'Olivia. Għandna lin-nanna Wenza. Nsellmulek, Nan. Kif ħassejtek, Nan? Ħassejtni Mferfra, minn kwieta u għalija. Tilu nishtiq edha ħdejja ħana għafsek miegħi waħda jassu.
Peppi, aħna ninsabu live minn ġewwa Helsinki. Għaterġa titħol għal-festival dal-boħra? Nikkonsidra, ma najċ le. Mal-Maltin naħseb li ma rridux tikkonsidra. Ngħidulhom iva u mela, ngħidilhom iva. U mela Olivia żgura tgħidha
Fuq l-istazzjon BBC isiru auditions għal programm Dance X. Emanuel Tabone jintazel mal-finalisti u jikseb suċċess kbir f'dan il-programm.

It-tarbija li welldet kienet b'saħħitha u n-nurses u t-tobba jinsabu imberħin kif irnexxilha twelled daqshekk malajr. Il-mara tikkuntattja mill-ewwel lill-Guinness Book of Records. F'Londra tiġi introdotta Petit Aman, l-ewwel friħa ddisinjata proprjament għall-klieb. Jekk dan mhuwiex biżżejjed, Dawk il-klieb li jħobbu jqabblu riħa tax-xampoo ma' dik tal-fwieħa Lynn Harris, il-persuna proprju li ħolqot din il-fwieħa, ħolqot ukoll xampoo biex jakkumpanjah.